n ba ku yɛ shɛli di ni yɛn nyɛli so ni tooi mali liɣiri ka so bɛ o kobili puuni ka diho ka o bi lahi wum ni so yɛltɔɣa pahila ŋun dini dizuɣu nira kam yɛli kana ti bɔri sɔŋsim ka di yɛn nyɛ a ni lula a ni dɔɣi tibili na o yɛn jɛ ni a nyɛla a bɛ yɛn nyɛli wummiya viɛnyɛliŋga So ni tooi di wahala n chɛŋ o silmiin tiŋa ŋuni mii o ni di wahala shɛm la ha n ti nyɛ gbana tumdi tuma ka soŋ n niŋo dihili n bala maa aai ka a tiri o liɣiri ka bi bora ka tiri o li a ni tooi lahi laɣa shɛŋa ka di nyɛŋa ka biɛri mala ka a kuhurimi ku tooi yɛli wuma n na pahirimi ya dihili m-bala ka paɣa kuli doli doo ka o bɔri bee ka o je m a ni yɛri ŋɔ din niŋ bilan zooi shɛli m-bala yi naan nya tamali bipuɣinsi ni yɛn di wahala shɛm to din bindira kam bɛ ni dili yakari yina yakari yina o ni dili mira ka a kuli di bindirigu tiŋ n toha maa hali di yi niŋ dali ka laa doo maa ka ti ʒimi yaa o bi bo a to nyini mini doo bi chɛbiri taba dihili n bala maa amaa n yabraa yɛli ti ni bia ka chɛ o kpee naba tiɛri ni a ni ti nyɛ wuhiri piɛlli ka o ʒi baani o luhula ban gara naɣila naawuni ti yu ka a chɛŋ chɛŋ ti chɛŋ paai ninvuɣu so ŋun gba gari lala nira maa ka o baagi laa baŋ nimaani ka zaŋ o nachimbi ŋɔ ti yuri alahachi ŋɔ ŋun lee saɣi dila wahala yaha niraba ayi lahi mali di suhupiini n tooi kpuɣi paɣa ka o bi doɣara ka o niŋ suhupiini n ku tiba hali n ti kpali kamani yuumaanu yuun pia a yi nyɛli yim a ti lee nyɛli din yuui A yi ti nyɛ karina biɛni paɣa maa kpaŋmaŋ puuni karina biɛni na amaa a dii pirim doo maa ŋun zuɣu n ŋɔ bi di fiɛbi saɣam ni ka di pa zuŋɔ dizuɣu a ni nyɛ dihili di zooya pam a ni tooi nya ka paɣa dihi o yidana o zonima doo maa daŋ ka so ku lahi tooi yɛli yɛltɔɣa ka di kpɛ doo maa tibili ni naɣila paɣa maa ni yɛli shɛli hali a boli doo maa kpɛ duu ti yɛlo yɛltɔɣa shɛli a mini o konko o yi kuli o nyihi paɣa maa o bi yurimi din ka bi yɛli ni dihili maa o dihimi maa dizuɣu ka dihili zaa n kura ti malila dihili din kura ka naan chɛ dini dihili din bi kura dizuɣu a ni tooi ku nyɛ zuŋɔ dini zooi biɛhagu maa puuni ka paɣaba ku yi n zaŋ bori li to chɛ ka n yɛli a binshɛɣu a ni nyɛ paɣ yɛn ti dihi o yidana Dagbamb yɛliya ni wahu yini mini o zuli ka bɛ mali maa ni goonji bɛ naan ku suui li ka o dam omaŋa nachimba dihi paɣisira ŋɔ dimbila n-zooi biɛhigu ni a yi nya li yim a ti lee nya li din niŋ tum amaa paɣ dihi doo ŋɔ ŋuna dini m-pa ku be biɛhigu ŋɔ puuni Di yi niŋ daliya ka n nyin dihili ayi dana, o ka yubu. O kuli ku tooi kpe paɣ so ni o mi ku wum so yɛtɔɣa, naɣila nyin di zaŋ shɛm ti o. Naawuni zuɣu ka n yɛra maa, Dagbamba bi yɛli ni a yi tim a bia Chiyaama, o ni labina nyin tibila m-bɔŋɔ zuɣu. A ŋmanni ka a di ka nyu, di ka di ni yɛn niŋ shɛm, di nahi ma biɛɣuni. a bihi ban ni yiɣisi na ka nyaŋ n-mali o a ni gbubi o n-tim ni o ginda ka niŋdi o ayubu ka tahiri o zuɣu ka niŋdi o shɛm maa yaha ban tɛhi la din simsi ni paɣa mini doo be shɛm m-bala a mi dali n-tahi li bia nini tiɣi la o ba mini o ma so ŋun ni yiɣisi na o ma n-nyɛ overall boss bɛ yiŋa yi o ma n-kuli nyɛ yɛlli maa zuɣu ŋun mi la biɛhigu kam puuni lala m-bala di zuɣu a yi dɔɣi bia kam ka o nyɛ bipuɣimbila Wai ti kuli di o yɛn bɔri ni o control yiri dundɔŋ maa zaɣi biɛɣu mi nyɛli ni paɣa ti control yiri dundɔŋ n yi bi yɛla di ŋuna gba mi di yɛla n yi bi yɛla di ŋuna gba mi di yɛla din bɔŋɔ ka Dagbaŋ mi di ni yaa nyɛli cham ti yuli luɣuli kam zaa sa kuli chama a mi balli kam zaa ka a mi o ka a mi yili yaa kaza bee doo yaa kaza o paɣa n control yiri o yiŋa maa bee ŋuni n control yiri o Di zɔnsoya, yɛlima Naawuni zuɣu yili maa biɛhigu bela wula? Ka Dagbamba kɔŋko nyaa nyɛli? N daa ti yɛli shɛli ka so ni Dagbamba mali yɛla bala pam beni, di bela di puuni, amaa di yi niŋ ka bɛ bi tɛhiri biɛhigu zuɣu ka di yɛn bi kuli nyɛla biɛhigu alaha beni. Hal din nyɛ Barina gba, Bankɔbaŋ ni Barina n-nyɛ li, Bayaamba ti chihi li. kamani ʒaamani ŋɔ binshɛɣu din nyɛ barina ti ni bi tɛhiri biɛhigu zuɣu maa ti ni bɛ ni baŋdi barina n nyɛli ni ti ti baŋ ni yaa bini yaa ka zuŋɔ din nyɛ barina diriti maa ti chihimiya li di zuɣu chɛmi ti niŋ viɛhigu gana zaa balli n bɔŋɔ balli n bɔŋɔ balli n bɔŋɔ ka a mi paɣa yaɣa ka ʒɛ bee doo yaɣa ka ʒɛ o yiŋ maa paɣa n kɔntiro yili yili maa yulim yili maa viɛnyɛlinga wula ka di biɛhigu lee bɛ ka yuli doo maa biɛhigu ka yuli bia shab bin doɣara bi biɛhigu n ti yɛn bɛ shɛm Paɣa dirigu yidana di barina ka kpi dimi dirila paɣa maa kum yi kuri kpamli doo maa yɛn ŋmaligimi ka che amii dini tam ka daboɣu maa pun lee bi ŋmaari o gbaara maa ka di pa ti ʒiya ni bi bom moɣu na ti che daboɣu maa ka a naan tooi be dinni n yɛra ŋɔ ninmohi daliya m bala ya ka a bori yom chana. Paɣa diili zaa kuli nyɛmi din viɛla ka a gbarigi amaŋ viɛnyɛla ka tiri jilima ka mi ni doo yuli paai luɣu shɛli polo a ni yɛn kana ti diri amaŋa a dimaŋ na biɛla tooni din dii niŋ ka a yi mali suɣulo ʒiɛma ni a paai luɣu shɛli polo ka sokam pa bɔri yomyoma n ku kuli niŋ waɣilim ma ni yɛra saha shɛli kam ya man wulila na m mila ŋun gari ma man ni gari so ŋɔ Naawuni m mi o.